Tari gochega, tiambate ekemanera ekero eke. Efirimbi agotwara obuya, akaba arogete ebango enene ebwate matiang'i. Ekejana ekio, inche tobekani buna intwe tokoria amang'ana iga. Omanyete onyore ng'a mokweyi tiru gaki twere amate aye ki nkeba, nabo okonyora ng'a ki mokwana akwanete inki gose ki akwanete ekebe. Nyasaye tiga atorende, lakini bono. Omomura oria takwana kende, tari social media agokwana, inche ndamobwate ebichake agoeta, akororera matiang'i. Bono ekejana ekio ekemare kobwatwa, kegaetumwete kegati, nyagetari are, okoboko aumyete, are mahututi, nonye aremo hospital. Timanyeti gose matiang'i omoeire bokonyi bonde bwensi, ngwakande esimi, mbori ng'a matiang'i namanyete bokonyi bonde bwensi, onye omoete. erabe buya sana. Onye taramoa, inche bieka ning'akere matiang'i abanto baye, mbabori ng'a naki ekijana eke getarakonywoka. Lakini korende, ntoberente kobaa buna egesaku, ng'a omosacha akoboka mambia obangere omwana obo ande achi goitwa, ng'a mwake kabisa. Morusie amaino, mwake omotwe mobutore nebisire, na emioro, na ebibago, ntobante goikera abwo na egesaku. Kera sake agwo atenenete aria kiong'anyi agoteba ng'a kaa amandegere name egetembe, amandegere na ogoita abanto? Amandegere aywo aye kogera toitane? Amandegere abanto bakonyame gusii. Hum? Omosacha o kabisa okobangerwa omwana oba ndaito, abago mbaiyo bakare ase gete Nairobi, bare buya chisukuru chinene barendire bakora ebinto biabo. Aba abande okobangera baitwe, otarakorama. Omong'ina, nogoka omwana oba ande agoitwa. Ng'a oetirwe kobwata abana bore, abasae, ng'a oakanwe ndoite omosao omino, eki nki giagokonya? Ng'a mokwo oyo nere okogamba oyo, tunampiga, chiria titweire amatensi ebinto ebi mbiaba gaki, aka Nyasae atorende twensi twane ere obogima obo, lakini nebe ntogoikera mpaka abagusia ase bagoitana omogusia ase omogusia, abakoro kare babwate omopangilio oo, babwate mpaka chinkororo. Bagoteba ng'a chinkorore echi nichio korenda omebaga, tari nichio okoreita abagusii. Bono iga ekiongozi gekemo giatoma chinkorore ng'a gachia orute ensaro ake abanto baria, naende abwo nabagusii agotoma bachie goitwa. Aye naro amanda ekero akoama egetembe. Naki tokomanya enchera enga buna eyio, buna abagusii. Ntobwenereti goikera ase tokorwana ase intwe tweka abanyene. Tiga ngumera amashabiki ase Airijanda.

Ng'a Hansi ase. Simbarati tiga agende arari nonya namoroche nonya arenge Nyaribare masaba. Ase obomoche obo. Abori chikura chiaye buya kabisa. Na machogo agende botonto bobasi. Abori chikura takire nonde. Marochi makumba gakorera ng'a oitirwe. Juzi namorora na Simbarati. Oka nagosetu mono. Ebwente koba rahisi. Chigari ki chikorukurwa achia amachogu nigo chia simba ngocha chiri korwa aria, abanto mbari gotama, abanto togokwana na twakururana nabo we we we we, mogotonyara, lakini bono ekero egoikera mpaka ekoba emioro, etabia eye engayi arwete ekarenta obosio iga. Naye twachakerete gosirera buna abagusii, kijana kia abana kegoetwa bono kia nyagetari, igo ntore safe, abagusii bamino. Amang'ana e chiguni chirochi totige pi. Twanchane. Goita omonto komorusia amanyinga tari buya. Onye oyo orareria matiang'i naye ararerie Ruto. Onye oyo orareria osoro naye ararerie Sairi Janda. Nere riria riborongo gose risairo, lakini tari ng'a omoke oche omoke ochie goita oyonde ase eng'encho ya siasa ng'a gwakanire, gaki goteba ekemanyereria pi. Omogusia agoitwa, iko kaba baka twenty seventeen mbarenge bacha gokwa, ekerogwa ekio kimanye koirwa na omonto gosio. Eyi tomanye naki, tobangereri chimbera chikonywa mapema abanto bakwe. Ng'a mpaka matiang'i agoba threatened, tatacha gusii, matiang'i omonyene. Ng'a ekero agocha gusii igo agobikwa bikwa emioro, amagena, etown ime. Ng'a matiang'i takora ki? Tatacha oo. Inditwegete abwo buna abagusii, inditwegete abwo buna abagusii gaki. Ng'a tokorwana chisegi intwe abanyene ase abanyene. Tari bono ng'a isiko ime, oetari omwana obare na amanyinga ng'a kagoitwa mpaka akoburwa gochia na emochari gochia na eambiulens ore. Samula etango rikwa Abeli mokwa, nyambane nere akoragane ogamba nainche nabo okong'akera, tosaberane, tosaberane. Kijana eki ngogetarera ande goika gosii, ngoende ande mpaka Ahemo Hospital, ndore naki agenderete, nkonyora nang'ani bokonyi bonde bwensi. Inche bono timanyeti naki togokora but tokomokonya are ase toranyare. Ekogera buna intwe bono tore social media igaa tokogamba, tokomanya nki keratobera. Ntoganeti goba gosiirwa nabanto, ntokoba ntotweka, ingochwa kana chividio chiane ngwakera ande onsi, naye ndoche ime, roche, naye chibando gati, egere ase nde sure ng'a tindi gokora ki? Tindi gocherwa. Ekero twensi ntomaete ebinto bire bosongo, ntoganeti gotwara neba tari hundred percent support. Ebijana ebi intwe togokora ntogende goika ase na topost iga ase social media ng'a ntoganeti obokonyi boke iga nyagetari tore, gaki mwatotoma kende nonye abanto barwe nyagetari. Ekogera ebinto ebi togokora iga tokore egesaku giaito gia gusii, naende tokae tonyore oboonchereri gose chinguru gocha nkaga. Mbuya mono sana mosesenigwe, Nyasae abakonye mwensi. Nachakire egepindi ekero na Omogwaa Times Productions, evidio imoroche iga abwo. Ne video nabwatete ase narenge amatanga ayamo ase nare kobwatera omonto. Bagusii bonsi pi nere egasi ngokora. Koragani go support nabo kong'e egasi buna echo onye kobwate amatanga live, chinyangi, gose muna ogo onde bwensi oganye oganetie camera echibicha gose kende nabo ogontebia. Mbuya mono sana moseseniwe kende tokobwati ebinto okoraga amo kwa times.